Aqşam şerifleriñiz hayırlı olsun, ürmetli teleseyirciler! Efirde Milliy qayğalar programması. Ürmetli vetandaşlar, kitap oquğan adam, fikir etken adamdır. Şu sebepten bizim bugünki programmamız müim meselelerden biri edebiyatqa bağışlanacaqtır ve bizim bugünki musafirimiz Qırım Federal Universitetiniñ Tavriya Akademiyasınıñ Qırımtatar ve Şarq filologiyası fakultetiniñ Qırımtatar filologiyası kafedrasınıñ dotsenti, filologiya ilimleri namzeti Ayşe oca Cemilevadır. Ayşe oca, studiyamızğa hoş keldiñiz. Sağ olun, siz de. Ayşe oca, özüñizni mına bu teleyayımıznı baqqan adamlarğa tanıtmaq içün bir qaç avuz laf. Seksen üç, seksen sekiz seneleri Taşkentte aliy oquv yurtunu bitirdim, qırımtatar tili ve edebiyat. Elbette, maña qısmet oldı, Mında kelip siznen beraber çalışmağa. Ne içün edebiyat, til degil de edebiyatnı saylap aldıñız? Student olğanda tilni de edebiyatnı da bir seve edim, amma nasıldır öyle qısmet oldı, Şevket oca Yunusov böyle bir siltem berdi, edebiyat kafedrasına işke kirdim, birinciden, ve oqumağa seve edim, nasıldır öyle oldı. Siz bilesiz, nasıl müitke insan tüşse, o müitke belkim özü berile, meraqlana ve ilâhre ve ilâhre öyle inkişaf ola. Onıñ içün men böyle semına bu edebiyatqa meyil bergenim, bu Şevket oca Yunusovnıñ da böyle bir issesi bar. O böyle bir meraq doğurdı, çünki elbet kafedrada edebiyat aqqında laflar yürsete edik, eserlerini oquy edik ve er vaqıt maña külüp ayta edi, kafedrada siz oquysız, çoq oquysız dep er vaqıt böyle quvandıra edi meni, maqta edi ve men elbet, Daa meraqlanıp, eserler oqup, onıñ reberliginde iş yapıp, sağ olunız, er kes yardım etti ve böyle bir neticege keldim. Şimdi ise musafirimiznen tafsilâtlıca tanışmaq içün levhanı seyir etiñiz.
Edebiyat er bir halqnıñ milliy baylığıdır. Onı yahşı ögrenmek er bir qırımtatarnıñ büyük borcudır. Hususan, yahşı ögretmek, yani talebelerni öz fenine meraqlandırmaq ise, er bir oca içün mesüliyetli iştir. Qırım federal universitetiniñ qırımtatar filologiya bölüginiñ ocası Ayşe Cemileva bu vaziyetni yengünliknen becerdi. Balalıqtan oca olmaq arzu etken qadın bugün memnüyetnen öz sevimli zenaatı boyunca çalışa. Qırımtatar edebiyatı, onıñ tarihı ve zemaneviy aktual problemleri, bediy tercime nezariyesi ve diger mevzular ocanıñ şimdiki ögretüv saasıdır. Bundan ğayrı, Ayşe hanım yigrimden ziyade ilmiy maqaleniñ müellifidir. Bir sıra halqara ilmiy-ameliy konferentsiya ve çeşit törlü simpoziumlarnıñ iştirakçisi. Ocanıñ bildirgenine köre, edebiyat dersleri studentler içün pek meraqlıdır. Olar mevzunı diqqat ile diñlerek, çoqtan-çoq suallerni berip bilgi almağa tırışalar. Bu ise ocanıñ baş maqsadı yerine kelgeni, yani talebeler fen ile meraqlanğanları isbatlay. Ana tili ve edebiyatnı yahşı bilgen nesil ise halqımıznıñ yarıq kelecegine işanç doğurta.
Ayşe oca, mına bu edebiyatnıñ ögünde turğan vazifeler neden ibaret? Men bilesem, şimdi, şimdiki edebiyatnıñ köz ögüne tutsaq, elbette, şimdiki edebiyat böyle bir. Olmasın tek şimdiki edebiyat, aslında edebiyat da olsun. Aslında, elbet, bu menim fikirim, men böyle fikirge keldim. Aslında, men bilesem, edebiyat er vaqıt cemiyette olğan, olıp keçken protsesslerni er vaqıt aks ete, qadınlar olsun, erkekler olsun, qoranta olsun ve ilâhre, ve ilâhre. Çeşit türlü mevzularğa er vaqıt, elbette, seslene. Onıñ içün halqımız edebiyatnı oqup, bazı da bir özüne tanış olğan, özü başından keçirgen şeylerni duysa, elbette, o, meraqlı ola ve böyle bir paylaşuv meselesi ola. Men er vaqıt studentlerge aytam, siz bellisiz, eser bu, canlı degil. Yoq, eser canlı. Birinciden, biz yazıcınıñ fikirlerini, yazıcınıñ dünyabaqışını, yazıcınıñ göñlünde olğan şeylerni bilemiz. Ve bar öyle yazıcılar, siz bilesiz, Saydar Osman olsun, Tair Halilov, Ürye Dımov ve ilâhre. Onıñ içün, elbette, böyle bir eserni oquğanda qaramannıñ taqdirinde, qaramannıñ obrazında nasıl areketler, nasıl şeyler olıp keçse, o insanğa er vaqıt yaqın olsa, ana o vaqıt edebiyat ya da eser meraqlı ola. Ne iz qaldıra? Hatıramızda biz onı bir kere oquymız, bazı da bir eserlerni talil etemiz, bir iz qaldırmay. A bazı da bir eserlerge qaytamız ve çeşit türlü aspektlerden baqamız, halqımız içün edebiyat müim, kerek. Men böyle esem, er bir insan özüni böyle oquvnen bağlı is etmek kerek ve er kün olmasa da, aftada bir kere bir onı toqunğan, farqı yoq, belkim, bizim edebiyatta, bizim tilimizde olamı ya da başqa tillerde ya da tercimeler olamı, onı oqup böyle bir hoş duyğular is etse, Elbette, oña fayda ola, leksikası zenginleşe, nutq inkişafı ola ve ilâhre.
Mına, şahsen sizge edebiyatnıñ angi janrı eñ yaqın? Bu bir. Ekinciden de, bizim aytalar da, poslevkusiye degen tat qaldıra bir eser. Onı oquysıñ ve, misal olaraq, bir afta men bir şey oqumayım. Çünki istemeyim anavı dadını bozmağa. Mına bu, qırımtatar edebiyatına aitmi mına bu şey? Mına kene Şevket ocağa kafedrağa qaytam, edebiyat kafedrasında olğanda, elbet de. Şevket ocağına Alla sağlığın bersin. Sağ olsun, Şevket oca, Tahir Halilov, bütün yazıcılarımız çoq sağ olsun, meraqlı ikâyeler yaratqan. Çünki menim sevgim, menim meraqım ikâyelerden peyda oldı, ikâyelerini oqup meraqlandım. Ne içün ikâye janrı?
Qısqa olğanı içün? Çünki ikâye qısqa, bilesiz, Edgar Poo aytqan edi, yahşı ikâye, Bir yutum qave kibi qabul olunmaq kerek, çünki qaveni yutasıñ, gamını kefçe atasıñ, şu qısqa vaqıtta saña yetiştirmek kerek çeşit türlü böyle bir hoş duyğular olmaq kerek, malümat yetkizmege, nasıldır bir fikir. Aynı yahşı ikâye de aynı öyle. Oqudıñım, soñuna yettiñim, maqsadını añladıñ. Çünki büyük janrda, elbet, qıyın. Ve ikâyeler de, studentler de şimdi baqam, ikâyelerni begeneler. Amma men şimdi povestlerge de insan ösmek kerek, men de azıcık ösem, onıñ içün endi povestlerge hasta olam. Bağlı degil o. O eger bir de bir roman olsa edi, öyle meraqlı, başından soñuna acayip başladıñam, mına, misal olaraq, rus klassikasında bar edi, Prestupleniye i nakazaniye. Men hatırlayım, özüm başlağan soñ, men onı soñuna çıqmağance men o kitapnıñ üstünden turmadım. Mına böyle eser olsa, o zaman adam mecbur olacaq, onıñ merağı olacaq, o oquycaq. Doğrumı? E, doğru.
Amma biz endi, oy, bizde meraqlı eser yoq dep asıl oqumağa da olmay. Doğrumı? Elbet, men studentlerge de er vaqıt aytam, oqusañız, böyle bir aytayıq, öyle hudojnıy vkusı ve diyduğıñız peyda ola. Ne qadar çoq oqusañız, nefis ceetten, e, o qadar siz göñlüñizge yaqın. Sizge añlayışlı olğan sevgen eserlerniz sizde peyda olur, sevgen mevzular, belkim, sevgen obrazlar, sevgen qaramanlar ve ile ahire, ve ile ahire. Amma bazı da bir öyle eserler bar, kerçekten de böyle, men bilesiz, nasıl añlayım studentlerniñ reaktsiyasını, bu eserni olar devam etelermi, davalaşalarmı, nasıldır bir zıddiyetler ya da bir şeyler peyda olamı, o demek, yahşı yazıcı öz maqsadına yetti ve men de öz maqsadıma yettim, çünki yazıcı bizge eser yarata, biz onı oqup talil etemiz. Aytayıq, Ayder Osmannıñ. Taqır povestini sevem o eserni, çünki anda böyle bir facialı obrazlar, facia kösterilse de, oña baqmadan böyle bir aktual mesele qoyula. Ve bilesiz, nesi meraqlı, mana Mavile oquğan kursta oğlanlar da bar edi, şimdi oğlanlar pek işleri çoq, derslerge kelmeyler, nasıldır vaqıtları yoq. Arada sırada. Arada sırada, e, belkim bir vaqıtlar, amma ümüt etem bir vaqıt aqıllarına kelip alıp oqurlar. Aytacağım, mına bu oğlanlar, mına bu Taqır povestinde, Qadın obrazı bar ve erkek obrazı bar, oğlan. Mülkün demege olar ekisiniñ de ömürleri böyle facianen bite, amma qadında o qadar facia degil. Facia çoqça, ziyadece facia oğlan obrazında ola ve oğlanlar, elbette, oğlan tarafında ediler, qızlar, qadın tarafında. Bu da yahşı. Men aytam, er vaqıt öz fikirlernizni bildirmek kerek, amma öz fikiriñiz, öz noqtaiy nazarıñız peyda olmaq içün siz o eserni oqup, Talil etmek kereksiz ve tüşünmek kereksiz. Qıznen oğlan bir-birlerini seveler, nasıldır öyle ola, ömür devamında yolları ayrı kete, qız bir yerde, oğlan başqa yerde, elbet, belkim, tüşüneler, bir-birlerini seveler, amma nasıldır öyle oldı, qız oğlannı qıdırmağa aqlına kele, mektüplerini de kele, onı qıdırmağa, eserniñ adı da Tahır, studentler, ne o Tahır? Tahır, boşluq, amma mında boşluq, yer, topraqlar boşluq degil. Yüreginde boşlıq, göñülinde boşlıq peyda ola, çünki o sevgini tapmay. Qız kele, onı köre, amma o oğlan başqa alda ola. O anda içe, doğru areketler almay. Amma böyle bir momentler bar, epizodlar bar, onı toqtatqan, o qızğa ücüm etmege istey, ve Ayder Osman güzel manada, ayneci böyle meraqlı yapa süjetini, o aytmay, olar bir-birlerini tanıdılarmı, yoqmı. Çünki bu oğlanğa başqa oğlan dey edi, sen ne içün böyle alğa keldiñ? Sen başta böyle degil ediñ, demek, biz añlaymız, belkim, bu qız sebepçi oldı onıñ böyle alğa kelmesine. E, mına böyle bite, qız kele, başqa oğlannen, anda başqa erkeknen tanış ola, anda da sebep ola, çünki balaçıqnı o baqa, o balaçıq oña öyle bir yapışa, ve belkim, bu balaçıq olarnı böyle birleştirdi. O, onıñ balası degil, o, erkekniñ apayı. Vefat etti ve nasıldır öyle bu adaviye oña kele ve o balacıq onı yibermey. O qadar ağlay ve belkim olar mecbur ediler endi böyle qoranta qurmağa. Amma oğlan ne oldı, biz bilmeymiz. Kene Ayder Osmannıñ Tutuşuv povestini aytayım. Men aytam Ahtem Sitablayevke mına süjet. O qadar facia, kene aytayıq öyle, Yusuf bala facialı vefat etti. Menimce, oña bütün facia oña tüşti. Men bilmeyim, nenen bağlı, nasıl böyle yazıldı. Elbette, Aybir Osman da yoq. Şimdi endi yazıcılar az qala. Elbette, bizge olardan sorap, bu şeylerni bilmek kerek. Ne sebepten böyle yaptılar? Çünki olar eserniñ saibi, doğrumı? Olar nasıl isteseler, öyle yapalar. Ne içün olar böyle yapalar? Ne içün bu oğlannı da Bahtlı Çaslı yapıp bitirmedi, mına bu Taqır povestinde ya da Tutuşuv povestinde olsun? Bu, elbet, böyle bir sır. Bu müellifin sırı. Mına asıl qırımtatar edebiyatı, qırımtatar halqı içün müimmi ve bugünki bizim edebiyatımıznıñ alı-ehvalı. Elbette, men bellesem, edebiyatımız halqımız içün müim. E, biz bilemiz, çoqtan yaratılğan Közyaş divarı eserini alayıq bir şey. Menimce, er bir qoranta oqumaq kerek balaçıqlarğa. Aytayıq, yahşı o eserler olmasa, masallar. Asqıcı qoqlaya ya da Altınbaşnen Qıyarbaş, biz epimiz balalarımızğa, men er vaqıt aytam, oquñız masallarnı, qaç yaşta olsañız farqı yoq, beş yaşnı bala çhozınca qabul etecek, siz yigrim yaşlarında başqaca qabul eteñiz. O meraqlı, çünki bu bizim tamırlarımız, bu masallar. Masallarnı da men pek sevim. Birde bir halqnı bilmek isteseñ, başta bir onıñ masallarını ögrenecekseñ. Onıñ folklornı, masallarnı, destanlarnı, onıñ içün men, belli esem, halqımız içün edebiyatımız çoq müim, onı Bilmek kerek, sevmek kerek. Elbette, biz tırışamız böyle bir sevgi aşlamağa. Men aytam, bir eser oquqanda siz añlamazsız, siz begendiñiz onı ya da yoq. Çünki aytalar, böyle bir zerno, e, nasıldır bir fikir peyda olmaq insanda. Ve oqup başlasañız, o fikir inkişaf ete, o duyğu inkişaf ete, siz hastalanasız o eserlernen, edebiyat. No, men asıl edebiyatten hastayım, maña nasıl eser tüşse tüşmesin, menim saba tursam, keyfim olmasa, men başta bir açam, anda proza ru, nasıl, farqı yoq, nasıl tilde olsa olsun, oquyım, onıñ derdine berilem ve özüm derdim, asıl dert degil eken, dünyada öyle dertler bar, onıñ içün böyle bir nasıldır ruhiy küç ve musafirlikke barsam da aytam. Meraqlanalar, o, bizde öyle eserler bar eken. Ebet, bar, aytamız, siz balalarnıñız nece olmadı, bizge oquñız, meraqlanıñız, ey, oquñız, meraqlanıñız, sorañız, biz aytırmız meraqlı eserler. Ya bugün, barmı öyle yaratılğan eserler? Bugünki edebiyatımız kene sağ olsun Tayır ağa Halilov eşitse, elbet, bugün, bugün de bugün povestler az yaratıla, kene ahlâqiy. Mevzuda Rustem Muiddinniñ Namuz berbat olğanda povestini qayd ete bilemiz ve sürgünlik mevzusına Tair Halilniñ Tutıp alınğan Vatan povestlerini. Aslında, elbet, yazalar. Vasfiye Qıpçaqovanı da pek sevem. Er kes onı şaire olaraq belkim bile, men onı ikâyeci olaraq özüm içün açtım. O qadar, bilesiz, facialı, acınıqlı eser olsa da, o, böyle, meraq, pozitiv duyğu yarata. Seri Mecidovanıñ da ikâyeleri meraqlı. Bugünki edebiyatta Ürek Kadirova, yaşlar, Sevil Karaşayeva, Gülnara Üseinovanıñ bazı bir eserleri da meraqlı. Kelir yazılı, amma büyük janrlar, Aydın gecede romanı qayd ete bilemiz, elbet, böyle bir büyük mevzuda, no, bu böyle bir kölemli eser, amma onı da mülkün meraqlı yerlerini, epizodlarını men er vaqıt studentlerge aytam, meraqlandıram. Soñ. Elbet, meraqları olsa, oquylar. Umumen alğanda, edebiyat ömürni asıldır, nasıldır güzelleştire. Doğrumı? Bizim halqımıznıñ öyle bir adeti peyda oldı, olar kinoda bir şey dülbers körseler ya da oqusalar, olar da öyle isteyler, amma er kesniñ cebine köre öyle yaşayış degil. Mına bu ceetten edebiyat zarar ketirmeymi bizim qadınlarımızğa? Men bellesem, er vaqıt Aydar Osmannalayıq Oñı güzelleştirmey. Amma Uriye'den van alsaq, onıñ da bazı da bir qoranta meselelerine bağışlanğanı, Baht böyle, Qadın sevgisi meselelerine bağışlanğan baş yazısı, Nişan, yüzük ve ilâhre, bazı da bir belkim güzelleştirgen. Amma, bilesiz, men aytam, insan öyle yaratılğan, oña em güzelleştirilgen şey aqqında, em qarardan ziyade facialı şeyler aqqında da oqumağa pek faydalı. Ne içün? Çünki bilmek kerek, belkim nasıldır bir adımlardan özüni, a onı bilmesen nasıl olacaq? Yaqında mına İntiham eserini Aydar Osmannıñ talil ete edik. Qısqadan aytayım, qıznen olar keteler, qızın anasına, babasına, bir-birlerini seveler. Belkim de maneviy vaqıt ya da nasıl. Aydar Osman elbette psiholog, men o qadar duyğular köstere, içki dünyalarnı aça ve nasıldır Qız diqqatlı ola, baqa dey, Ne oldı saña, bir şey oldımı? Betinde, yüzünde deñişmeler ola, o dey, Yoq, bir şey. Soñ birazdan kene olar keteler. O, oğlan, deme, körgen, o, añdırğan, o, duşmanını añdırğan, bütün ömür ondan intiqam, onı ahırı berecek edi, onı kördi ve Ediyeni qaldıra, qıznıñ adı Ediye, ayta, Sen bar özüñ! Oldı. Çünki onıñ maqsadı, onıñ bütün ömür niyeti. Onı böyle deyler de, vı, aytalar, vınashival ideyu, o, mına bu intiham. Köre o adamnı, aa, O kete intiham da artından, ömür belâ onı içün kemire, bütün kemire, ömür elbette, boyu. kemire, ve o, o qadar, bilesiz, qıza, bir şey onı toqtatamaycaq. O insanı öldürmek kerek ya da qanatmaq kerek, o qadar anası çekken ağrılarnı, amma anda da sebep bar, ne içün anası o ağrılarını çekti, çünki bu erkek oña ayttı, sen fuqare balasına aqayğa çıqtıñ, maña çıqmadıñ. Ğurur, erkeklerniñ ğururı böyle taptaldı, onıñ içün, elbette, böyle oldı. Amma o kele, o insan neçündir vagonda yuqlay, bir qızçıq yanında, torunçığı, suv soray. O suv bere, nefes ala, dan yatışmadı duyğuları. Soñ bu adam uyana, o dey, neçün bu qızçıq, bu insan harda, bu qızçıq yaş, neçün siz bu qızçıqnen? Apayım vefat etti, dey, oğlumnen kelinimi yuparçaladı, dey. Bu oğlan tüşüne, Aa, seniñ balañ da senden uzaqqa ketmedi, dey. Soñ böyle laf eteler, laf eteler, mına bu şar boşay da, aynı öyle bu qaramannıñ göñüli de, yüregi de boşadı. O ursa da, öldürse de, bir şey deñişmeycek. Bu qart adam, o mecbur bu kiçkene qızçığını özü östürmege. Daa ne kerek? Bu facia degilmi? Elbette, bu facia. Men bellesem, bu özüni böyle qolğa aluv, özüni böyle qolda tutması, O qadar, biz aytamız, öyle bir ruhu küçlü olmaq kerek. Çünki biz bazı da bir bir şeyni yapmağa isteymiz ve bizni bir şey toqtatmaycaq, e, ne olsa olsun, biz ketemiz. Amma bu oğlan nasıldır añladı. Bu, elbet de, yazıcınıñ muvafaqiyeti, böyle maqsadına yetti. Adam ne içün oqumaq kerek, Ayşe oca? Adam ağlamaq da kerek, quvanmaq da kerek, külmek de kerek, doğrumı? Kitap oña yardım etemi?
Elbet, elbet, kitap yardım ete. Kitap daima yardım ete.
Kitap er vaqıt yardım ete.
Bizim öyle bir şairemiz bar, Aliyana Osmanova. Alla sağlığın bersin, onı Dilâver Usmanovnıñ Susanıyım degen türküsi da tamam onıñ şiirlerine yazılğan bir türküdir. Onıñ eserlerini oqusañ, o, öyle bir müsbet, yahşı, şeñ bir yaşayış yaşağan adam kibi körüne. Amma onıñ özüniñ aytqanlarına köre, bu, afsus ki, aksine olğan şey. Em de başqa bir fikir bar, müellif, Özü aqqında yaza. Siz nasıl fikirdesiz, özü aqqında yazamı müellif, ya da aksine, onıñ öyle bir özüniñ duyğuları, nedir aytmağa istey, özün oquyıcılarına nasıl etip areket ete, müellif, şair olsun, yazıcı olsun? Bilesiz, mında bir ince tarafı bar, eger konkret Aliyana Osmanova aqqında aytsaq, bar insanda böyle bir zaşitnıy reaktsiya, ya, o, çoq şeylerni keçirse, onı istemey köstermege, belkim, o, mına böyle, Güzel şeyler yazıp, özüne de bu güzel şeylerni çeker ve nasıldır güzel şeyler olur. Yoq, onıñ köñli pek güzel, açıq, öyle bir adamğa münis. Şu sebepten onıñ eserleri de öyle bir adamlarğa münis, yürekke yatqan bir eserler. E, o, yürekten çıqqan istegi güzel şeyler aqqında yazmaq. Amma yazıcı özü aqqında yazğanda degende, biz İrade deryası Seit Ümer Eminniñ tercimealını oqusaq, men ayttım, bu Sırdarya GESiniñ qurulışı, platina, damba ve ilâhre, ilâhre. Açamız onıñ tercimeavını. Bir şey tüşünmek kerekmi? Yoq, Deşketnıy, yoq, yoq, men neni aytmağa isteyim. Biz oquymız, Setim Eremin Farhad dersinde çalıştı. Vsё, etim vsё skazano. O anda ne kördi, ne keçirdi, nasıl ömür kördi, onı, yoq, onı aks etti öz eserinde. Şamil Elâddinniñ Eger sevsen romanını alsaq, Kömürciler, Şahtalar ve ilâhre, ve ilâhre, tercimeavını açamız. Şamil Aleddin Angrende kömür qurucılığında çalıştı. Yani em böyle, em böyle. Öz ömür tecribelerini ille bir aks eteler, ille bir o olarğa yardım ete belkim böyle eserler yaratmağa. Sağ oluñ, Ayşe oca. Subetimiz pek meraqlı oldı. Men bellesem, bayağı faydalı şey yetkizgendirsiz bizim teleseyircilerimizge. Sayğılı teleseyirciler, bugünki programmamız soñuna yetti. Körgenimiz kibi oqumaq kerekmiz. Zemane yaşayışqa uymaq, Halqımız oñması içün bizler epimiz mıtlaqa kitap oqumamız kerek. Bugünge ise kene de hatırlatmaq ister edim, bugünki bizim musafirimiz Qırım Federal universitetimizniñ ocası, dotsent Ayşe oca Cemileva edi. Biznen olğanıñız içün sağ oluñız. Efirde körüşkenimiz qadar sağlıqnen qalıñız.